Зөлфия ханым, сезнең иртәгез ничек башлана?
Минем иртәм, иртәм торам да мин, хәзер бик иртә тора башладым. Тәрәзә янына киләм, минем тәрәзәдән имәнлек урманы күренә. Бисмиллаларымны әйтеп, Аллага шөкер, яңа көн туды. Мин исән, сау, дип китәм Аш бүлмәсенә һәм зур банка белән менә болай торып су эчә. Шул. Алма ашарга яратасыз ахыры. Бу бит гаҗәп, күрәсез моны алманың күплегенә. Тәмен ашап карагыз. Бик тәмле. Бик тәмле. Сез матур сүзләрне кемнән ишетергә яратасыз?
Матур сүзләрне хатын-кыз инде ул якыннарыннан да ишетергә ярата һәм менә без бит инде иҗат кешеләре һәм иҗатыңны югары бәяләсәләр яратсалар инде анысы да бик рәхәт күңелгә хуш килә казанның кайсы урыннары күңелегезгә хуш Казанның менә шушы парклары, урманнары, агач булган җирдә миңа минем үземнең астрологым бар, ул миңа әйтте, син агач диде. Шуңа күрә менә мин ул кечкенәдән дә тартыла идем табигатькә. Хәзер инде урманга керсәм, мин эзләп йөрим матур агачлар, күңелемә килгән агачны кочаклыйм, сөйләшәм, серләшәм шуның белән. Ә шәхсән үз агачыгыз нинди? Минем агачым инжир агачы. Ул инжир агачы бик көйсез,

Моны сорый синең кызың, киек казың. Зөләйлә триосы сезнең иҗатыгызда нинди роль уйный? Зөләйлә.
Исеме дә матур бит, Миндия Зөләйлә. Зөләйлә ул беләсезме? Минемчә, бик зур татар эстрадасында булган бик зур күренеш ул. 23 ел узды менә, Аллага шөкер. Кызларыма зур рәхмәт белдерәсем килә, чөнки алар һәрберсе аерым алганда кызыклы зур шәхесләр. Туфан Миңнуллинның Нәзер спектакле шактый уңыш белән барды. Биредә Заһирә образын бик оста уйнадыгыз, әйме? Шуңа күрә әйдәгез әле әлеге монологны да укып китсәгез иде. Эх, Хисмәтулла, Хисмәтулла. Бар иде яшь чаклар. Таңга кадәр аулак иләрдә уйнашып, бер сәкедә тәгәрәшеп йокыга киткән чаклар бар иде. Бер юлы син минем яныма туры килдең. Кайнарлыгың бишмә таша бәрелә. Тирләп чыктым. Төне буе йоклый алмадым. Син дә йокламадың, сиздем. Кочаклап йоклаттым ахире. Кочакларлыгың юк шул әле, юк. Кил әле. Булмаса, маңгаеңа кулымны куеп торам. Режиссерларны өч җөмлә белән тасвирлаганда ничек тасвирлар идегез? Актерның табигатен ача белә торган кеше. Укымышлы, дөнья әдәбиятын белә торган кеше. Һәм кешелекле, кешеләрне сөя торган кеше. Сез нинди образ турында хыялланасыз? Төгәл әйтеп булыр микән, кайсы образ турында хыялланганым? Менә беләсезме, мин э, Сара Садыкова образы, менә ул композитор буларак, хатын кыз буларак һәм гомумән мин аның белән менә мөмкинчелек булса, Күрешеп сөйләшергә теләгем бар минем менә Сара апа белән. Хәзер инде кызганыч мәрхүм урыны җәннәттә булсын. Менә Сара апаның образын мин гәүләндерә алыр идем кебек тоела, чөнки мин музыка белемем бар, фортепианода э, уйныйм, җырлыйм. Шуңа күрә мин Сара апа кебек кыңгырт салып калфагымны, мәрҗән гәрәбәләрне киеп, Сак булып, ак булып, истә калсын Казанның кадерле кичләре дип җырлый-җырлый, уйный-уйный менә сәхнәдә күрсәтер идем сарафан. Тормышка ашмаган хыялларыгыз бармы? Аллага шөкер, һәр теләгем, күңелдә яшәгән һәр хыялым әкренләп-әкренләп тормышка аша бара. Ә нишләп самолетка утыргач елыйсыз? Еламыйм, мин аннан куркам гына. 18 яшемдә мин бер иптәш кызым белән очкан идем самолетка, самолетта. Һәм без шул самолет белән нигә эләктек? Яшенле болытка эләктек тә бик куркыныч мизгелләр кичердем инде мин шунда. Гастрольләргә барганда үзегездән калдырмаган әйбер нәрсә ул? Зур мендәр һәм кечкенә мендәрчегем бар әле. Алары Алар турында аерым әйтермен. Соңгы язган җырыгыз нинди? Сөям сине, сөям сине, сөям сине, чәчәгем. Сөям сине, сөям сине, сөям сине, чәчәгем. Сөймә мине, сөй башканы, дигәнче сөячәкмен. Сөймә мине, сөй башканы, дигәнче сөячәкмен. Соңгы язган җырларым Туфан Миннуллинның Нәзер спектакленә булды. Артист әни нинди булырга тиеш? Минемчә,
артист балалар алар бик бәхетле балалар. Чөнки кечкенәдән үстергәндә үк балаларга эмоция керә. Менә мин кечкенәдән үк туганда ук балам белән, улым белән, кызым белән шул хәтле эмоциональ итеп сөйләшә идем. Кызык иттереп, кычкырып, көлә, көлә, көлә. Шуңа күрә балалар да Аллага шөкер, алар шул эмоциональ яктан шундый ачык, э, кешеләр белән аралаша торган, э, аралашырга курыкмый торган кешеләр булып үсәләр, Аллага шөкер. Менә мин бик бәхетле. Тормышыгызны нинди этапларга бүлә аласыз? Мин менә шуларны уйлап йөрим әле, шушы яшемә җитеп. Мин Казан кызы. 90 нчы елларда үскән бала шушы шәһәрдә. Ул вакыйгаларны бөтен кеше белә. Шул вакыйгалар сәбәпле мин энемне югалттым. Шулай итеп, мин э, Казанда үскәндә, мин ни өчендер дөнья усал, дөнья бик явыз, шуңа күрә көрәшергә кирәк, әзер булып торырга кирәк ниндидер явызлыкка. Мин ниндидер шундый, беләсезме, Чәнечкеле керпе идем мин. Аннары әкренләп музыка училищесына кердем башта. Бик әйбәт подружкаларым барлыкка килде. Ис китмәл матур, әйбәт укытучылар. Алар шухәтле сабыр, мәрхәмәтле кешеләр бөтенесе дәйме. Мин әкрен генә эреп, эреп, дөньяның сабырлыгына ышанып, дөньяның мин күңелем тона. Мин әкренләп үзенә кайта башладым ул күрәсең тумыштан табигатем минем бик нечкә күңелле кеше мин шундый кыз бала кыз бала инде чын мәгънәсендә име ә мин менә шуны белмичә төренеп йөргәнмен ниндидер менә усаллыкка шуңа күрә хәзер мин дөньяны бүтән яктан күрәм Театрга керүем дә, Аллага шөкер, ул минем эчке дөньямны ачты. Мин бик матур образлар тудырдым. Татар актрисалар, яшь актрисалар хыяллана торган башмагымдагы сәрвәр, сүнгән йолдызлардагы сәрвәр, лирик героинялары лирик образда башкарыла торган Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләгә мең-мең рәхмәт укыйм. Ачуыгызны кемнәр чыгара, дип сорау бирсәм, урынсыз булыр төсле. Мин хәзер шундый, шундый яшьтә, шундый халәттә, минем ачуымны чыгару бик авыр. Чөнки мин хәзер кешеләргә үпкәләмим, ачуым да чыкмый, Аллага шөкер. Бәлки, теге психологик белем алгангадыр, мин хәзер кешеләрне аера беләм. Һәм кешенең ни өчен ул ачулана, ни өчен ул кешегә шундый явыз анализлап барысын да сабыр гына, матур гына кешегә рәтләп әйтә алам. Шул. Балалар белән дә эшлисез. Иҗатыгызның бу юнәлеше нәрсәсе белән кызыклы һәм ничек кереп киттегез әлеге юнәлешкә? Аңлату сәләте, име, педагогик сәләт һәр кешедә булмый. Миңа мәктәптә укыганда ук берәр нәрсә аңлата башласам, Бер ничә тапкыр ишеткәнем бар, Зөлфия, син шундый җайлы аңлатасың, шундый менә аңлашыла, эшләп китәргә җайлы, дөрес сүзләр таба аласың дигән фикер ишеткәнгән бар. Аннары мин аны оныттым. Хәзер инде менә актрисаның бит инде рольләре гел булып тормый. Шундый чорым булды. Бер 7-8 ел диярлек мин рольсез утырдым. Шунда инде мин эзләнә башладым. Нәрсәгә нәрсәгә яраклы мин бу дөньяда тагын дигән сүз белән. Э, безнең күршедәге мәктәптә генә татар теле укытучылары балалар белән спектакльләр куялар менә шунда кереп бер ике тапкыр булыштым да карасам балалар да миңа тартыла үземә дә рәхәт нәтиҗәсе дә э, матур килеп чыга шулай итеп кереп киттем менә безнең хәзер үзебезнең без театр дип исемләнгән студия бар даганда атынырга ярата сәйме яратам Ләкин бик көчле атындыра башласалар, куркам инде, куркак инде мин, куркак, аңлагансыздыр. Курка, курка яши торган, кыю куркак.
Мин бер дә алай димәс идем. Менә сез иҗатның төрле тармакларында эшлисез. Сезнең бит кино сәнгатендә дә уңышларыгыз шактый байтак. Мин киноны үлеп яратам. Менә театрны яраткан кебек киноны да нәкъ шулай яратам. Чөнки кечкенәдән күреп үскән менә шул иске Россия кинолары бөтенесенә чибәр, матур, талантлы артистлар белән аларны караганда да мин елый-елый авызларымны ачып, хисләнеп, хисләнеп бирелеп карый идем. Шуңа күрә инде Аллага шөкер, Аллаһ Тәгалә миңа кино өлкәсенә дә юл ачты. Кинода да байтак төштем, Аллага шөкер. Алга таба да шулай булсын. Әле уйнысы рольләр алда аладырса. Китап укырга да яратасыз бит. Китапка килгәндә,
мавыктыргыч китап булса укыйм. Менә йотам инде, йокламый, ашамый диярлек дигәндәй, Сезнең кулларыгызда шундый матур мендәрчекләр. Бер заманны
ничектер озак кына өйдә утырырга туры килде. Ул инде шул менә әлеге дә баягы театрда эш булмау сәбәпле, роль булмау сәбәпле мин зарланырга яратмыйм. Роль сорап йөрергә дә яратмыйм, ни итәм, Аллам, бер Аллам, йә бер Аллам, миңа шундый бер хөнәр җибәр әле, өйдән чыкмыйча, почмакта матур гына утырып, кешеләргә файда китерә торган ниндидер шөгыль бир әле, дип сорадым Аллаһ Тәгаләдән. Менә шулай иттереп, менә ничектер иңде шушы теләгем, чынлыкка ашты. Бу мендәрчекләрне мин хәзер 8 елга якын чигәм, 8 ел. Һәм инде ярдәмчем дә барлыкка килде, Диләрә исемле кыз, ул да миңа булыша хәзер. Һәрбер мендәрчектән, сатылган мендәрчеңдән күпмедер процент, 10 процент без акчаны күчерәбез хәйриягә. Алар инде теге яхшылык эшлә дә суга сал диләр. Әйтмәсәң дә болар була иде. Сезгә профессиональ төшләр керәме? Уф, керә. Бик керә миңа төшләр, чөнки кайвакыт мин шул төшләр белән саташып яшәп йөрим. Инде бер мәлне мин әйтәм, ничек арындыргансың бу төшләрдән мин иртән берәр бик хисле төш күрсәм көн озын көн озын шуның шуның өендә йөрим энергиясендә йөрим шул төшнең энергиясендә спектакльләр күрәм яңа спектакльләр күрәм ниндидер уянам да әйтәм әйбәт идея бит мына бит чынга тормышка ашырырга кирәк әйтергә кирәк режиссерга я үземә берәр нәрсә оештырып атырга кирәк керәләр инде шаташтыралар инде безне хисле хисле тиеннәрне ә сез журналистлар белән аралашырга яратасызмы Мин гомумән кешеләр белән аралашырга яратам. Чөнки мин кешеләрне күзәтергә яратам. Без әдәби кафега килеп җиттек, әйме? Yes. Ничек үзегезне хис итәсез? Биредә шундый күп китаплар. Беренчедән әдәби, икенчедән кафе. Бу ике сүз минем күңелемә бик якын. Кафе дигәннән ашарга пешерергә яратам артист булмасам мин әлбәттә пешекче булыр идем хыялым бар тормышка ашсын иде үземнең кечкенә генә рестораным мосо кафема нәрсәме зөлфиядә дигән милли ризыклар пешереп матур кешеләр белән аралашып менә шундый тормышка ашырыр идем шундый матур хыялым әнә әнә күрәсезме менә менә менә менә Милли ашлар. Китабы матур, фотолары матур. Яратам, яратам.
Иң бәхетле онытылмас көнегез кайчан булды? Балаларым туган көн. Анда бит инде хатын кыз ул менә Капма каршы әйләнәсең дә куясың. Менә бу кеше иде һәм балаң туган мизгелдә шушы көннәре, менә бала туган көннәр алар инде сине үзгәртә дә куя. Бөтенләй башка кешегә әйләнәсең. Гаҗәп ул. Популяр артистка, популяр шәхескә менә гаиләне дә алып барасы җиңел түгел. Ә сезнең ул бик яхшы килеп чыга кебек. Ялгышмыйбызмы? Ялгышасыз.
Бик яхшы килеп чыкмый. Бик төрлесе була. Иләрем дә җыелмаган чаклары була. Анысы инде кешегә күрсәтәсе килми һәм мин аны хәзер аннан оялмыйм. Чөнки без барыбыз да тере кешеләр, хатын-кыз эшли, хезмәт итә, Иренә ярдәм итә дигәндәй, өеңне гел карап бетереп булмый. Шуңа күрә акчаң әз генә артык булса, чакырасың инде хезмәткә хезмәт итүчеләрне, өйдә җыештыручыларны. Шул гына сирәк-мирәк.
Соңгы сорау, бәхетлемесез?
Миннән дә бәхетле кеше юк дөньяда. Аллага шөкер. Аллага шөкер, Аллага мең шөкер.